Es i gytre sbel nôl i gyfweld â Brychan Lleir o Jess, ac ar ei aelwyd wnaethon ni sôn am y tir, y teulu, ac Aberteifi. Bywyd y tŷ mae dy deulu wedi rhoi i ti? Wel, bywyd yn yr hendre. Bywyd. Yym.
Bywyd y tŷ yw bywyd yn yr hendre a beth yw bywyd yn yr ardal? O, dy draed yn sownd yn y ddaear. Yym. Mae'n ara iawn ond pryd 'ych chi'n ga'l amser i wbod yn iawn be' sy'n myn' mlan o'ch am- o'ch amgylch chi a tu fewn i chi ma' ynna'n wel beth mawr o fyw yn yr ardal 'ma on' ma'n rhieni wedi roid ynna i fi. Ti rili 'di meddwl o symud o 'ma o gwbwl? Na.
Falle by' raid symud o 'ma am gyfnod. Os fydd pethe'n myn' off i ni ffordd dw i'n gobitho'n anwl fydd rhaid trafeili am Mae'n fisodd ar y tro ond o'n i'n fyddai'n byw wel fy nghysi neni. Hmm. Dim mwy na bedroom back.
Ie? Ie. Dim yr ospital na be' ti'n... O Duw Duw na gormod o asl. Ffychwll. Mewn ffordd mae'n deimlad dwi'n ychydig yn ddig ati achos falle fydd e gin mwy o bethe arall yn agor mas i fi petai ni yn symud bant i rwle arall i fyw bosib jyst ardal arall. Penparc ond bydd e gas 'da fi adel y lle 'ma bydd e gas 'da fi weld rhai arall yn dod i fyw yn yr Hendre. Petai ni'n byw yn ddinas hyd yn o'd ddinas fel Gaerdydd sydd yn dwi me'wl agos i gytre dwy awr yw e. Dyw e ddim yn fowr nadi? Bydd e jyst dim digon o le 'na. Ie. Lle i i'r ddychymyg i i fi yn bersonol. Ie. Bydd e ddim jys adeiladu. Bydd e'n ffug ddim byddwn i ffili gweld digon bell. Byddwn yn byddwn yn tagu fi. Ie. Ti'n teimlo bod wnna wrth wrth wraidd dy gerddorieth di yn y ffo- mewn ffordd neu wyt ti'n meddwl bod popeth sy'n dy gerddoriaeth di wedi dod o tu fas gwydau o Lloeger neu America?
Wel yn sicir ar y dechre yym pan o- pan o- pan o'n i'n ifancach o'n i'n dim ond stwff Lloeg- Sysneg o'n i'n grando ar. Yym y stwff Anglo Americanaidd yndyfe ond yym erbyn hyn fi 'di grando lot mwy ar pethe gwerin Cymra'g a pethe gwerin Wyddeleg. Yym dwi'm yn gwbod os dyw e yn yr ardal 'ma bod yn un bod e'n wraidd mowr ydyw e'n gerddorieth... Na. ...bob dydd fel 'a ydyw e? Canu ydi. Ma' fe dwi 'di canu eriôd a ma'r teulu'n... Reit ie. ...o Gyntorion. Ond o ran offerynnau sdim traddodiad fel 'a i ga'l yn yr ardal 'ma o's e? A dwchwch chi a'r cerddorion Iwerddon ma' nw'n genedl o gerddorion llewyrchus iawn yym dwi ddim yn siarad abyti U two na bethe fel 'a ond ma' gimyn o fandiau gimyn o gerddorion wedi do' mas o Iwerddon. Sydd yn wlad bach iawn on'd yfe? Bosib bod e ddim yn... Does dim iaith 'i hunan 'da fi erbyn hyn yndyfe mor Gaeleg wedi diflannu ond wel ma'n esiampl on'd yfe a galle yy dicen i weld Cymru'n ddod i'r un safle yn yn y byd cerddorieth a beth ma' Iwerddon wedi dod gen i 'na. Be' ti'n meddwl sy 'di arwain at lwyddiant Jess ma' n'w 'di mynd yn enw go fowr M- mewn wel blwyddyn a chwarter falle ynde? Be' sy t'me'wl? Dwi'm yn gwbod I suppose bod yy...
Neu o' chi roid yr argraff o' chi'n band mowr i ddechre? Na wel gallwch chi byth a neud ynny o fewn Cymru os bosib 'ware'r Lwyfan yn Aberystwyth a esgus fo' chi'n lwyfan fowr ma' pobol yn myn' i werthin ar 'ych ben chi. Wel rwy'n ti nabod ni'n gwbod 'yn ni. Ie. Bo' hyn yn dyw e ddim yn part o'r band o gwbwl. Hmm. Ma'r wel na beth o'n i fel o'n i'n gweitho ti t'mod achos bo' ni'n byw ffor 'yn ma' car gyda dad yn y ddaear. Hmm. Bydd e'n rhyw fath o syniade mowr o fyd 'da ni o delusions of grandeur bydde fe'n bydde pobol yn werthin ar 'yn benne ni.
Wyt ti'n ffit dywedach chi rywbryd ma ac yn shwt ti'n torri mynyddau? Wel Iwerddon yw'r peth mwya yn y dyfodol agos on'd yfe jys myn mas i weld beth yw'r stori ffyri ond yym a gobeth mynd i ware mas 'na yn y flwyddyn newy ond ma' fe ma' hwnna ar y funud yn S- ma' fe'n peth cynnar iawn. Ma' fe ar y stij s- cynnar iawn yn y broses. Wyt ti yn meddwl am n- troi i ganu yn Sysneg o gwbwl? Ma'n un gwestiwn cas a mae wastod yn yy licen i alle clirio'r peth lan i g- unwaith am byth ond ar y funud 'llai byth â diffinio beth bydd yr achos a beth byddwn i yn neud achos wel wyt ti'n actor on'd wyt ti? Dwyt ti'm yn gwbod beth wyt ti'n neud o fis i fis. Mae'n rhy beth i ni, achos mae jyst natur y gwaith yw e bod ni ddim yn gwybod beth ni'n mynd i fod yn neud o fis i fis. Byddai'n ddwl i fi weud o mis Ionawr byddwn ni'n canu'n Sysneg neu mis Ionawr byddwn ni'n canu'n Ffrench neu'n Gymra'g. Hmm. Achos dwi ddim yn gwybod. Yn licen i swnio yn ond fyddai well bo' fi ddim yn gweud dim byd.